צופעליגע בעלז ר' זכרונו לברכה איז אמאל געווען א חתן ביום חופתו איז געווען דארטן א מקווה און ער איז זיך געגאנגען טובל'ן אין מקווה און נאכדעם איז ער געקומען בעטן א הדרכה פונעם פריערדיגע בעלז רב ער קומט אריין זאגט ער אים איך וויל א הדרכה פארן לעבן. האט ער געזאגט איך האב געהערט בשעת דו ביסט געגאנגען אין מקווה ס'איז געווען א קאכעדיגע הייסע מקווה, און מיר ווייסן מיר אלע אז בשעת מען גייט אריין אין א הייסע מקווה איז פון אנהייב ווען מען גייט אריין איז זייער שווער אריינצוגיין, מען געבט אזא קרעכץ אוי, מען גייט אריין נאך אביסל געבט מען נאכאמאל א קרעכץ אוי, אבער נאכדעם ווען מען קומט שוין אריין אין די וואסער אינגאנצן איז דעמאלטס געבט אזא קום ארויס אזא אה. מ'איז אנגעקומען, ס'איז געשמאק, ס'איז פיין, האט ער אים געזאגט, זאלסטו וויסן, דאס איז די לעבן. די לעבן פון א מענטש איז, פון אנהייב איז אוי, מ'מוטשעט זיך, ס'איז נישט לייכט, אבער צום סוף איז יעדע זאך קומט צום סוף זייער גוט, ס'ווערט אייז, ס'ווערט זייער זייער געשמאק. די זעלבע זאך, א מענטש אין לעבן גייט אדורך אסאך שוועריגקייטן, צי ס'איז אין לימוד התורה, פון אנהייב איז שווער אבער צום סוף הייבט מען אן צו פילן די טעם, טעמי רי כי טוב השם, און די זעלבע זאך ווען א איד גייט ארבעטן, ער דארף אריינברענגן פרנסה, פון אנהייב מוטשעט מען זיך אבער צום סוף ווען מען קומט אן איז עס די גרעסטע הנאה, מען איז זוכה אנצוקומען צום תכלית. א מענטש בשעת ער גייט אדורך נסיונות, יעדן טאג, יעדן טאג האט א מענטש פרישע נסיונות, און ס'איז נישט לייכט, און אמאל קען עס זיין נאכאמאל א אוי און נאכאמאל א אוי, ס'איז שווער, אבער די סוף פון דעם וועט זיין, ס'וועט זיין זייער זייער גוט, ס'וועט זיין זייער געשמאק. אונז גיימיר יעצט אריין אין די טעג פון פסח, ביי פסח שטייט מצה עסט מען אנגעלאנטערהייט, מה שאין כן מרור עסט מען נישט אנגעלאנט, פארוואס? ווייל מצה טאקע קומט דערמאנען די זמן חריסיני, זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, מרור איז זכר לוויה מרור איז חיים, דאס קען מען נישט עסן אנגעלאנטערהייט, שטייט אבער פון צדיקים אז די ענין פון מצה אז מען טראכט אז מען ניט אריין ווייסן מיר די גאנצע צוויי הונדערט און צען יאר וואס אידן זענען געווען אין מצרים האבן זיי געגעסן לחם עוני, זיי האבן געגעסן די מצה. אמת טאקע בשעת מ'איז ארויסגעגאנגען האבן זיי געהאט די מצה, ס'איז געווען זייער גוט, ולא יכלי לשמא מיה, ס'האט געהאט גוטע זאכן, אבער אזויפיל יארן האט מען זיך געמוטשעט מיט די מצה, דאס דארף מען עסן אנגעלאנט? נאר די תירוץ איז, א זאך וואס איז תחילתו מר וסופו מסיק, די מצה איז טאקע געווען פון אנהייב נישט גוט, אבער צום סוף איז עס זיס. דאס איז די שיינקייט, דאס עסט מען אנגעלייט, דאס דערמאנט אונז גוטע זאכן. מה שאין כן מרה, ווי די גמרא זאגט, איז תחילתו מסיק, ס'איז טאקע פון אנהייב זיס, אבער מען צורייבט עס וסופו מר. טאמער די סוף פון דעם איז ביטער, איז קען מען עס נישט עסן אנגעלייט, ס'האט נישט קיין שום שוויות, ס'האט נישט קיין חשיבות. די זעלבע זאך ווען א איד האלט זיך איין די אויגן. אפילו טאקע פון אנהייב איז עס שווער, אבער צום סוף עט ער זעהן די חירות, ער עט זעהן די געשמאקייט פון דעם. מה שאין כן ווען א מענטש געט זיך נאך אלעס, אפילו טאקע בשעת מעשה זעהט עס אויס גאנץ גוט, אבער צום סוף די ווייטאג און די צער פון דעם וואס מען האט איז אוודאי אסאך און אסאך ערגער.